Lê ez zanimiş çi hatine û ji bo çi em re îro vê tişta hedikin. Mizgîna me ew jî yek ji wan kesê heye kariye malbata xwe bi awakî rok û rexnayî pêşkêş bike. Wextê di qesîdê xwe de dibêje ew stêrk ez dibînim tê bîra me wextê em hemû jî wa êvarên havîn em ser texta bûn di havînê de Û ma xwe dirêj kir berî ambulans li xwe veherin. Çaw ew seylik û weke gotî ka diz hebû ew navê wan seylik ka diya ma bavê me ji me re digotin û ew rojên heyî hînik û em çawa xew ve diçûn li ser wa bana ew îro roj mizgîn ew dinivîsandê xwe de hatiye aniye. Alî Tim, Wextê dest pê kiriye em bêjin kultura wê, seqafeta wê erebî bû. Lê hijêkirina wê ji miletê wê re, hijêkirina wê ji zimanê wê re bi zehmetîkî jî zehmetîk dibît, bê medrese heyî û bê qutabxanê ceme heyî. Bi wê zehmetiyê jî vê insana an kariye xwe hînî kurdî bike, bi kurdî binivîsîne. Tî nê bîra mirov meselen ew diya ji wan jî hebû, diya ji wan jî ji Kurdistana Tirkî hat, tiştek nezanî bû lê hat Kurdî nivîsî û bi Erebî nivîsî û bi Tirkî jî nivîsî û ew ê însanî xwe pêş xist bi bi bi imkaniyatê xwe yî bi tenêtî zatî mizgîn. Tev li gor qutabiyê me nebûn, medresê me tune bûn, qutabxanê me nebûn, mizgîn xwe pêş xist û kariye heta niha deh kitêba çêkê, kitêbên helbestê çêkê û kitêbên xeyrî helbestê jî ser jiyaneyê de vijiyana xwe jî tişt nabêje. Wextê îro hûn bibîne hinek danûstandin ya hevpeyvîn pê re çêbûne bi erebî

Îro roj em em wek Yekîtiya Nivîskara nivîs Yekîtiya Giştiya Nivîskar û Rojnamevanê Kurdizê Sûrî me dixwest em vê helbestvana Qadir Baha em berî niha jî wê xelat bikin di wextê di wextê bîranîna Seydayê Tîrêj lê mixabin rewş tune bû, zerf tune bû. Me hênişt heta îro roj amade bû em bi kar bin vê xelata habindên re yanî hêjaya em wek Yekîtiya Nivîskarê Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurdistana Sûrî hêjaya em xwe bi wê berz û bilind bikin

Medresa Nûşeniyê de di helbesta kurdî de ew jî xwendineke kurdanî ye, em bêjin şopandineke ku ne her kes dikarî wê bike. Belkî nifşên me ên zêde yê dorxîn bûn, yê klasîk bûn, yê Melayê Cizerî bûn, yê Feqê Teyra bûn, yê va bûn lê wextê van kesên ha, vî nifşê ha, karîne ji karîne Helbesta kurdî bê ku berî wan kes hebe, karîne helbesta kurdî bigihîn astekî weke şêgo bêkes, weke vaniyan karîne bigihîne astekî bilind û ne kêmtir ji ji qesîda frensî yan ya ingilîzî ya yan almanî demek xizmetek mezin hatiye kirin û tavek mezin têdê dîtine. Ji ber vê yekê jî wextê ya ji xwe bi almanî jî qesîda wê ya nivîsî ne qesîde ku wê me hema belkê wîstiya bi erebî bêjin Melaîketû rehmê ye yan ne baş e wextê di demekî de vê gotiye wê di Frankfotê de çika meydanek mezin û xelatek mezin jî stand di Frankfotê de bi wê de jî Ne mizgîn hez ku xwe tenê qedimand, lê kurd qedimand, kurd pêşkêş kir di wê karê he de. Îro ez ê xwezî rexnegêr ew rexnevan im di di ser edeba kurdî û li ser nivîsandinê mizgîn xan heban îro bihtir dirêj kir van ser min û bêhtir dirêj kiriba li ser nivîsandina wê, li ser tiştê wê, lê mixabin em çiqas bêjin jî wê zimanê wê yê şêrîn, qesîda wê ya şêrîn ew ê me hemûa bikar bê îro roj bixê di vî sûretî de û me serxweş bike bi hestê xwe. Ez gelek spas kar im îro roj em ne cehîmîn.